So twaro tur kin aryo eno pud weko kwoni tye kulu pud iywe dok idug iye agita. Wun wumaro ka mero tutwal.
Grade e Kristo ama. Yeah man. Boss mego Tim the original. Boss mego Tim icwero cwinya cwer mo i level mo ma kica be bedo peke. Atoro tyene keken. Gang mene ma tye ka coko neno jo ma dong tim ki to gin omyero ati.

Gicoro dong gin en kene kec-ci ma onera-ni, ludito odilo okato i wa odo, buk wode okato i wa odo, ludito acole wun okato i wa odo, mele me acol okato i wa odo cone. Otek lutino! Lutino gutim koni, lutino ma kec-ci gineno i luting do, wan weng watye ki lutino, wan weng watye ki lutino, ento lutino obedo lumono aye wadakwene do cone, kara cone dong oto kene eni pingo cone?

Ma pud pe adonyo iye, amyero awacci ni wa summarizing ngo ni political dishonesty en aye okelo lok eni ni weng. Agamo macalo an analyst pien ape ki interest mo iye. Tyen lokke ni amyero konyi in iniang maber ngo mukelo kodi wor eno ni ki dong wa twero cobo ne nining. Ka ibedo ka neno boss mego Tim daa ne cabit cok acel olu, Bocmego tim nongo tye ka cwalo dwane bot jo mukele ki woko, jo mudwoke ki i Nairobi odwoke i Uganda. Tye ka mito attention ki jo eni ni nen calo pe gitye ka mito lok dong ki Bocmego. Jo eni nen calo kadi Bocmego ogonigi cim, Bocmego mito rwatte kedgi, pe gitye ka gen, they are turning a deaf ear about Bocmego. Ci Bocmego nongo tye ka temo yenyo yo weng me drawing attention pa jo-ni me ye lok kede me mine cawa. Twar mege turo tye nyig ariyo, boss mego tim kano dano ma kite rac no neki yo pien in wa ibineko, aneno gire jemo ki boss mego tim kiriyo kiriyo mo ci gire aneno twar twar twar ma bene angeyo bicang ka icang idug iwi tyeni latin amako do wek lok imedia obedi ki dong bene. Amito apwo bot mego tim matek tutwal me tic ki opportunity ni. An lutela madongo i gamente gutiyo keda me yet en in bot mego acel atimi. Acwali mukene ma woko gutiyo ki an bene me yet en in otimi. Afwoyo matek me kwanyo cim pa KD Kristo me mako ne okong bodi nama acel. No, konya ikwany cawani, cere WhatsApp

Giromo yenyo a diversion, yo ngo me kwanyo cwiny Bosmi go ki i lok me lok yenyo kor gi ni ki niang. So gin romo cwalo dano, it's possible, pe atye ka waci ki cwalo kdi Crystal, but gin romo influencing da, yo mogo ma tino tino wek ki bed ka ngole, wek wek at least kong ki containing Bosmi, wek wek omini gi kare pe me lok ki Bosmi gutim. Ento gin ma an amyero akwe akwe adada dok bene pe aye en aye tim, tim me hooliganism, onyo kaviyu ma kinyuto oko ka maleng i cim. Ineno ni Bosmik pe otimo maber. Kadi bed ni Bosmik nongo dong ogoyo kedi Kricito otimo ngo, onongo myero pe o posting. Pingo awaco kit eni-ni? Tin in Bosmik otim itwero bedo ki immunity moni? State immunity nen calo got ogengo ngei, ento ngeye ni kor inge mwaka acel, ngeye ni kor inge mwaka aryo, onyo inge mwaka abic onyo apar. Kiwaco ni, Social media or the internet does not forget. Tyen lokke ni jami ma dong in ikelo iyamo, ki iromo gwoko ne paka in ibedo pe ento pwod nongo tye. Kitiyo kede i komi nino mo. An amyero awac kong ki boss mego Tim. Nen ni kare ma leng Fatuma kitiyo kwede me keto opic wa ki i Gulu, opic pa Nup i Gulu. Kitiyo ki leng Fatuma me neno ni giketo di taun Gulu. I jo muoro leng Fatuma ni, pe tye mo ma obino woko ka posting me bwamme. Aleng Fatuma aye obedo ka bwamme pien en pe ngeyo. An pe amoko pud ni Kedi Kristo kioro aora but is also possible ni kioro aora. Okay? So amito ni wan lwak dong waket wiwa ka kodi jami eni ni tye atimme i social media, anga gi ma omyero bin ka juko ne? That is the biggest question. Ka dano goyo luwedgi posting i social media, ngat mo ni diki mac agoyo dako ne bene posting i social media, are we in a state of lawlessness? Watye i lobo ma cik pe, ma ngat mo timo mere gin mo keken. Nino mo wabineno ngat mo ka rapping ngat mo, posting i yamo. Uganda dong tye lobo ma cik peke iye dong. That is what Bosnic is trying to portray by the way. Ni I can do anything and get away with it. Cik pe Uganda and cik kadi tye pe maka. Very dangerous and lutela myero gunge. ni ka pud peko moni tye titidi otwero cobuneo, why don't you solve it before ngat moni cito to that extent? Wa dok anen dong atye ka koko me dong opiyo piya atye ka koko to an acwale dong to kaka wan i yo kaka wan dong oto ka man pingo okati olwong lega doo onek ki lutino doo ludito yat bedo i kin dano pi teko lutino ka wun dong pe oteko litino wungeyo wun nining ni wun ludito

An atamo ni enoni gin ma an abitimone i kin kare matitidi tutwal. Dong kite ka pud wamedde ki kuro ripot ma an abinonone ma lubbe ki kit ma KD. Crystal tye kwede, amito ni awac botwu dong ngur ngur ma tye, pien ni an akubbe ki dano ma i kit gum ka ma gin eni otimme ki iye.

ci odoo. Nongo myero ka twere obed tye i ot yat ka ma nongo ka pe gwok kiketo cuma i tyene ci nongo omyero igwanna olo to obed tye i tyene. Ci man aye ripot ma an anongo ma atamo ni kong wun wunge. Ki dong bene mapat ki enoni, Aa, odoo goco oromo. Aa, kadi Kricito matek, pien ni cinge pe obedo acel kit ripot ma tye. Aa, cing obedo dwong i kom en, omiyo twon co obuto kit ma wun wuneno.